Dyma un o sefydliadau amaethyddol hynna Cymru, fferm Pwll Peirian ger Cwm Ystwyth. Nes ymlaen eleni, mi fydd yna bron i bedwar ugain mlynedd o waith ymchwil amaethyddol yn dod i ben pan fydd y lle ma'n cau a'r ffarm yn cael eu gwerthu. Dechreuodd yr ymchwil yma ar ddiwedd y ddeunawfed ganrif, pan oedd y ffarm y rhan o stad yr Hafod. Yna, yn ystod 30au'r ganrif ddwytha, pan oedd amaeth mewn cyfrwr difrifol, daeth Sir George Stapleton yma, a sefydlu cynllun glaswellt Cairn Hill. gyda'r bwriad o wella'r math o laswellt oedd yn tyfu ar yr ucheldir. Ym 1955, daeth Pwll Peiran yn eiddo i Maff, yr hen weinyddiaeth amaeth, sy'n cael ei logi i EDAS ym 1988. Un sy'n gyfarwydd â'r ffarm a'r gwaith ymchwil ydy Mair Morgan. Mae llawer o gwaith fi wedi wneud fan hyn wedi bod gyda David, um, Tipyn bach gyda'r croesbrydau a hefyd gyda Cymdeithas Adfer Mrimogion Plumlumon um, a hefyd tipyn bach o gwaith gyda Parasites hefyd. Siwr iawn, a fysa chi'n dweud bod y gwaith yna wedi bod yn hanfodol bwysig i ffermio yn yr ucheldir? Ydw, fi'n credu bod llawer o'r gwaith sydd wedi mynd mlaen fan hyn dros y blynyddoedd wedi cael effaith ar pethau, enwedig pethau fel um, gwaith cynnal gyda feed blocks, mae hwnna wedi cael um, llawer o effaith ar ffermwyr ucheldir a'r ffordd maen nhw'n bwydo'r defaid, mm -hmm. a hefyd y gwaith gyda vitamin E a llai o um, colled gyda oen. Mae'r ffarm yn ymestyn dros 2,000 a hanner o erwe i gyd, ac yn codi o ryw 200 o droedfeddi fyny hyd at fan hyn, 2,000 o droedfeddi uwchben lefel y môr. Nôl yn 2010, roedd yna rhyw 1,200 o ddefed Cymreig a phenfrith yn pori yma. Ebyn hyn, mae yna gwta 300 o ŵyn, a'r rheini ar arbrawf EID. Ond, oedd pethau'n wahanol iawn yma ers talwm. Un sy'n cofio Pwll Peiran ar ei orau yw Gwilym Jenkins. Fe oedd ar bwyllgor rheoli'r ffarm am gyfnod, ac yn aelod o camp Cymdeithas Adfer Mamogiaid Pumlumon.
Oedd rhaid ni roi bobi ugain dafad yr un i'r Gymdeithas fel bod diadell o 300 o ddefed o'n ni. A o'n i fod i roi y defed gorau oedd o'n ni a gofalu bod y dannedd pob un yn iawn. A fe gyson Ddefaid neillduol oedd e. 300 o ddefaid da. Ond yy oedd yr u- un ffurfiaeth yy wahanol wahanol ddef- deip o ddefaid yndi? Ond pan o'n i yn yy dod y cwbl i ben fe rhannwyd y defaid nôl wedyn yndi? Wel oedd y defaid wedi newid. Wel Oedd yr unffurfiaeth yn un o gyd oedd yn syndod anhygoel bod ni wedi gallu cael y defyd i ddod i unffurfiaeth i'r defyd mae'n di. A defyd da.
Un o'r penaethiaid fu'n gweithio Mwll Peiran o 1968 i 1986 oedd Gwilym Roberts. Lle diddorol i weithio. A mae'n debyg bod wedi bod wedi bod yna wrach am y cyfnod fwya rhamantus yn y yn y yn Sabwrdd Pwyran pan oedd pwyslais ar gynhyrchu a lot o dorialon yn mynd ymlaen a wedyn oeddech chi'n cael um, cyfarfod lot, lawer iawn o bobl yn dod yna. Neu'n wedi ar ôl dechrau gwella tir mynydd. Oedd partion yn dod o'n nhw i'r mynydd ac oedd methu credu bod clofar yn, ty yn tyfu ar, ar Ar yr uchder o bymtheg cant roddradd i i ddeunaw cant roddradd de. Bellach mae'r ymchwil wedi dod i ben a'r stoc i gyd wedi gwerthu. Ond am 300 o ŵyn sy'n rhan o arbrawf EID. Ond mae dipyn o waith arloesol wedi cael ei wneud yma. Bydd yna lot o waith i wneud yn y cynnar 80au efo byrnau mawr, oedd yn bethau newydd iawn i'r diwydiant amser hynny, ac bydd yna lot o waith i wneud yn, yn y shed yma yma'n hyn, efo gwahanol type o feeders a, a'r ansawdd y seilage. A ddech chymod, roedd hynna hwb ymlaen i, i, i gadw'r defaid yma ar y bryniau uh, hirach dros y gia. Ac oeddech chi wedi cael argraff o sut oedd y ffarmwr cyffredin yn edrych ar eich gwaith chi? Oeddech chi'n teimlo bod chi'n cael eich gwerthfawrogi? Dwi'n credu, oedden, oedden, achos oedd yr arbrofi mi mlaen yn ddigon onest i fan hyn i gael pawb gael gweld y da a'r drwg ac oedden nhw yn gallu dod mae'r diwrnod agored ac cael gweld A pigo darnau oedd yn siwtio nhw gartref, ynde? Mae'r tir yma yn anodd iawn i'w ffermio, gyda dim ond 120 o erwe yn addas ar gyfer silwair. Does 'na ddim modd tyfu unrhyw fath o gnydau tir âr yma o gwbl. Un sydd wedi bod yn gweithio'r tir yma ym Mhwll Peiran ers bron i ddeugain mlynedd ydy Bernard Griffiths. Wel, yn yr ardal 'ma ar ffarm, o'n i'n canolpwyntio ar gwaith ymchwil ar planhigyn fach hyn, sef y Calluna vulgaris, neu'r grug fel 'yn ni'n nabod e. Yym, ma'r pisyn daear 'ma tua 72 hectare o faint, a mae 'di rhannu yn yy ddeuddeg gwahanol rhan, sy'n edrych ar pedwar triniaeth wahanol um, lefel o stocio a wahanol uh, gymysg o anifeiliaid. Yn ogystal â na, mae, mae fe'n rhan o'r system. Ni wedi bod yn pwysio'r uh, defed ar wy'n i gael mesur y cynnyrch mm -hmm. a hefyd canolbwyntio ar yr effaith ar y planhigion. So, hyd y gwela i, da chi yn trio cael y cynhyrchiant a'r gofal dros yr amgylchedd i gyd weithio. Mae'r ddau yn gyd-weithio, dyw un ddim yn annatod y llall. Mae'n bwysig bod ni'n edrych ar yr amaethyddiaeth a'r amgylchedd. A beth yw'r project sydd yn digwydd ar hyn o bryd te gyda'r ŵyn sydd gyda chi ar ôl yma? Ni'n edrych ar EID yn yr ŵyn. Mae'r system ar hyn o bryd, mae y tagiau electroneg i gael, a ni'n cymharu reina gyda'r microchips bach ma, sy'n ei gael yn rhoi yn yr ŵyn. Welwch chi, mae'r milfeddygon yn rhoi nhw mewn cyffyle a, a mewn gŵn. Wel, ni wedi bod edrych ar potensial rheini uh, mewn, mewn ŵyn a ni'n rhoi nhw mewn wahanol rhannau o'r, or cyrff, uh, tu fewn y goes neu wrth bôn y glist, a dilyn nhw trwyddo wedyn trwy hoes nes bod nhw'n mynd i'r llafdy.
Mae sôn wedi bod am gau Pwll Peiran sawl gwaith dros y blynyddoedd. Nôl yn 1991 bu'r Ysgrifennydd Gwladol David Hunt yn ymweld â'r ffarm i sicrhau i gweithwyr fod eu swyddi'n ddiogel a bod dyfodol llewyrchus i Bwll Peiran.
Ond erbyn heddiw mae'r stori wedi newid yn sylweddol. Mae EIDAS wedi cyhoeddi na fedrwn nhw fforddio cynnal ymchwil amaethyddol yma ym Mhwll Peirian mwyach.
Heddiw mae'r defnydd o'r ucheldir yn newid. Yn lle cynhyrchu bwyd a magu defaid a gwartheg, mae'r pwyslais bellach ar goedwigaeth a chynhyrchu trydan. Roedd Dirprwy Weinidog Amaeth Llywodraeth Cymru, Alun Davies, ddim yn gweld bod unrhyw ddewis ar gael iddo, ond gwerthu Pwll Peiran.
Mae Eides wedi gweud bod nhw ddim angen gwneud y gwaith am Pwll Peirion fel newyddion y gorffennol. Dyn ni wedi chwilio am bobl eraill fysa eisiau gwneud ymchwil fanno a maen nhw'n gweud i ni bod yna ffyrdd gwahanol bod nhw'n gallu gwneud y fath o ymchwil sy'n angen i wneud, a, a felly dyn ni'n symud i werthu y ffarm. A be dyn ni yn weddus yn nawr, dyn ni wedi sicrhau bod pobl, os neb yn mynd i golli swyddi, fyno dyn ni'n gobeithio bod ni wedi sicrhau tai bobl ar y ffarm, so dyw neb yn colli mas oherwydd hynny. A nawr dwi'n awyddus iawn bod pobl lleol yn cael y cyfle i brynu y ffarm, felly dyn ni'n gwerthu'r ffarm fesul lot, so dyn ni ddim yn gwerthu'r ffarm uh, yn ei gyfanrwydd. A wy'n gobeithio bydd hynny yn meddwl bod ffermwyr lleol yn gallu gwneud uh, byd amdano fe. Mae Eidas wedi cyhoeddi bwriad i agor Tair canolfan newydd yn yr ardal, un swyddfa yn Aberystwyth a dwy ganolfan yn Llanafan. Ond mi fydd yna sawl person yn teimlo'n chwithig iawn wrth feddwl na fydd yna ddim ymchwil yma ym Mhwll Peiran.